میݙے بن خوش تھی تاں گھندیں میݙے بن توں جی تاں گھندیں میݙے بن خوش تھی تاں گھندیں میݙے بن توں جی تاں گھندیں تیݙے بن تاں پل وی میکوں جیوݨ کیتے مرݨا پوندے۔ دل والی ڳال کرݨ کیتے کیوں کر ڳئیں ڈھل کئی سالیں توں۔ دل والی ڳالھ کرݨ کیتے کیوں کر ڳیں ڈھل کئی سالیں توں ایہا ڳالھ سوچیندیں رات ساری نی امدی ڈھل کئی سالیں توں جے شارق میں کئی ڳالھ پچھاں

جت تاں ہر دے ہم جے ہر دے ہم میں جینے جی جے جیون تو نہ ڈر دے ہم تاں مر دے ہم تہوں مویاں شارق معاف کریں

میکوں عشق دا نانگ لڑیا نی خود میں آپ لڑی ہاں ونج تے میکوں بھا نی ساڑیا سیت سڑی میں آپ سڑی ہاں جت شارک ہاں روح رول کھڑی میں آپ کھڑی ہاں ونج تے کھڑی خان تے کوئی ڈو نہ جاؤ

کر تے کر اتنا بیزار ݙتے اساں مر ڳئے ہیں تھوڑا ڈھیر ساݙی برداشت کنو تئیں پیار ݙتے اساں مر ڳئے ہیں واہ واہ واہ واہ کائنات توں شارق جیت ساکوں تئیں ہار ݙتے اساں مر ڳئے ہیں

میݙی بھال رکھیں اوکوں کیوں آکھاں کیوں آکھاں سئیں میݙی پارا تہائی میکوں نال رکھیں اوکوں کیوں آکھاں تیں توں نکھڑ تے شارق مر ویساں پلے ڳال رکھیں اوکوں کیوں آکھاں جݙاں آکھ ݙتیم

دے ہر ہک جیت کوں ہار ݙتم۔ ہر ہار کوں لیکھ سمجھ اپݨا دے ہر ہک جیت کوں ہار ݙتم۔ ہئی حد دی حد یا سرحد ہئی جیڑھی آ ڳئی اے کر پار ݙتم۔ رہے تریہہ تے قرض نہ پاݨی دا میں شارق۔ قرض اتار ݙتم جیلے ٻݙݨ لڳاں ول تریہہ اپݨی دریا دے منہ تے مار اے وقت تاں ڈیہدا نئیں جئیں تے رکھی وقت اچ خاص نگاہ آسے اے وقت تاں ڈیہدا نئیں جئیں تے رکھی وقت اچ خاص نگاہ آسے۔ ہوں راہ توں کر پے راہ رولے جیکوں دان کیتے اساں راہ آسے ہنجھوں نال بھریج ڳے کاسا تہوں ایویں یاد ہے نہ بے جا آسے جیڑھے شہر دے وچ ودے پیندے ہیں ایں شارق شہر دے شاہ آسے سئیں ولی بھائی جیندے ہجر اچ ساڑ ہاں ساڑ ڈتی شازم سی تے نہ وڈوڑا جیندے ہجر اچ ساڑ ہاں ساڑ ڈتی پیا ہوں تے ٹھردی کیوں ٹھردی جیندے ہجر اچ ساڑ ہاں ساڑ ڈتی پیا ہوں تے ٹھردی کیوں ٹھردی ہاوی ہرنا تاں نہ جی تے ہا پیا جی تے ہردی کیوں ہردی نیوی ڈریا مویا مرن کنو جی من تو ڈردی کیوں ڈردی جائیں شارک مرن دی مار ڈتی

ویڑھ ولھیٹ کرئیں سکھ سارے گھول تے گولیا ہاں۔ در در تے شارق دستک ݙے جیکوں چا کش کول تے گولیا ہاں۔ او مل پئے پر سنڄݨینا نئیں۔

کیا رکھدی میں ارمان نمی تیڈے در دی کیا دربان نمی تیڈی نوکر کیا میں خان نمی خوش رہن دا میں کائنات وانگوں کیا رکھدی حق سلطان نمی